tiga kũnegena kũnegena nĩ kwaria ndĩraria ndĩndakũhĩtĩria eh please ona ũngĩnyihia ta kanyau ndere gũkwĩra atĩrĩrĩ rũciũ kĩroko mbere ya nyuĩte cai ndigakore mũndũ nyũmba ĩno atĩrĩrĩ mathi nĩ gũkomborithia mbũri karĩ kĩ kora karĩ nĩ mwaka? mbeca na ndiku- tũtikwarithania nĩ inyuĩ rĩngĩ mũtiarĩ ho ngĩaka ona gũtirĩ mwarĩ ho ngĩaka Wanahutia hadi Tũtiarĩ kwa- ho. bas No, tũtikake gucanĩria nyũmba yakwa na inyuĩ ndĩrenda gũkũria kĩũria- tũtikagucanĩria nyũmba yakwa na inyuĩ nĩguo ndoiga ndĩrenda gũkũria kĩũria mama Mm. tondũ nĩ ũkaga haha ũgatũ- ũ- ũgatũhoya cumbĩ rĩ ngakũhe rĩ ũgoka ngakũhe nĩ ũcokanĩrĩrie macumbĩ macio mothe ũgoka ũkĩoya kĩroko ũgĩkũra rĩ ngagũcokeria nĩguo kwaria ĩ ũgĩ- ũgĩthama ũ- ũcokanie macumbĩ macio mothe ũtarĩ nĩ maigana atĩa Atirĩ Nĩ ngaku- nathi. ngakũgũrĩra i- ũkwenda ndoo cigana cia thabu- cia cumbĩ o tondũ ka mbia ciakwa rĩ cigana Ah, ndoiga rũciũ ngĩũki- ngĩhingũra mũrango ũyũ ndigagũkore gũkũ atiriri mathi mundu arirwo ni kurakara andu maragia kahora makaiguana na tondu guku gwaku tutikarite mieri iri mathi ri ni ni tuikarite muno ri tutii twakuhitiria mathi ri gũtirĩ mwahĩtĩria kaĩ mũcerithagĩria mbia ciakwa na kwa mũ- nĩ- nĩ-

nĩ tũgũthiĩ no tũgũthiĩ kũ aca tondũ tũtirĩ mbia na nĩ wega mĩeri ĩtano ũrĩa mwana ũyũ atũsukumĩte na mũrimũ tũgwĩka ũguo ĩ tũgũthiĩ twĩyarĩrĩrie he mathĩ nĩ njũĩ nĩ egũtũigua cukari ĩndũ nĩ wa cukari na nĩ ehaicaga gĩceha Eh, wokire gũkũ mm, ngĩkũhe wĩra nĩguo kĩndũ kĩa mbere ngĩkwĩra ũtheru na nĩ ngeragia mũno mũno mũno mũthenya. tigire tiga ndũ- ndũkangayangaye njĩra rĩu harĩa ũtheru ũrĩ haha Nina- nina mahĩtia ti makwa mũthee nĩ akombori Rĩu- niĩ nĩ ngeragia harĩa ngũhota akombori marokĩra hana ũtheru we mũkombori nĩwe woyaga kĩhato kĩatĩka wĩra wa kĩatĩka nĩ ũkoya kĩhato indo ici ndakwĩrire atĩa indo ici ndakwĩrire woe Ehe. ũmenye kũrĩa ũgĩcitwara rĩu nĩ mĩthanga ĩrenda gũka ĩgũitwo kũ Nĩ- nĩ ngũruta wĩra ũcio mũthee tũtiranjia kuga ũhoro nĩ ũkũruta nĩkĩ ũrekaga ira na iyo na iyo rĩu rĩngĩ to gwĩtheria ndĩragĩtheragia ngororete na ritho ũguo ndigwĩkagĩrĩra mewani ngororete oro ũguo ndũngĩhota kũruta wĩra aca nĩ ũndũ wa andũ aya ũrarehe gũkũ ndũkauge ndingĩhota mũthee nĩ ngũruta ũkũruta ici ngũ- nĩ wiki cigana ndirĩga gũka na gũkũ nĩ thikũ ithatũ nyambura mũthee. nyambura nyambura nyambura ndamwĩra oke akũrore ndĩraigua ũramũgambĩra ta wamũhikirie mũtumia wakwa nĩ wakwa aca ndikĩtie ũguo oka gukwarĩria ũrambatia ndambĩ ndakwĩra ici ndakũhe ndagĩka icio ithatũ ũcoke ndiĩ ndĩratigana nawe he mũhiki wokire kũrĩa nyũmba ĩrĩa nyũmba ĩrĩkũ ũgĩtũkora nake ĩĩ ĩĩ mũthee ndũrĩ wahe karũgano kau ndiĩ ndakaigua mũirĩtu agoka agaikara thĩ aranjarire ta kũu arĩ gwake no nä ndiarä må kä aria nake niä må thee ndingä menya we komboria nyumba ici maraigo o ka- kawa- ka- ka- kawatuĩkire mwene wa buroti ĩno rä u akombori maroka nä hana å rä a ithe andå aiga nĩo matha- ma- ma- magĩrĩirwo nĩ gũthambia gũkũ tigå thambia nä maracabua tarä kå nitesa maranitesa ĩni nĩgetha atĩrĩrĩ wĩ wĩra akiuma nyũmba ũguo agĩthiĩ ngĩti-inĩ angĩgũithia karatathi ũmwĩre oe kana wĩ okoe ndĩraigua nĩwaigua ndĩraigua rĩu ici ndakũhe ndagĩka cigana ndagĩka ithatũ Eh, nĩ ũkwaria mũthee nĩ ũkwaria na mbũi tondũ mbũi handũ waikia maratathi ma- gĩko iratathi-inĩ oka akamaiga hau thĩ nĩ ũrĩ wamenya mbeca nĩ irutaga wĩra nĩ ũrĩ wamenya ũguo mbeca cia wambũ nĩcio itũmaga aikare gũkũ na we ngwandĩkĩte nĩ ũndũ wa nĩ ũndũ wake kana nĩ ũrenda gũcoka gĩcagi A- aca aca mũthee ongo ndũkwenda gũcoka gĩcagi rĩ ndakũhe ndagĩka ithatũ no thimũ ndĩroya nyũmba njoke sasa andũ wa njĩra ici menya kũrĩa ngũtwara ũmenye kũrĩa ũgũtwara Eh, ndakwĩra ũyũ he mũthenya ndĩrokĩte gũkũ ndĩrarire mũcere ũngĩtũma ndigatĩre gũkaga gũkũ Hĩ, na rĩu ĩ niĩ ngũmwĩtagĩra kwĩna gacerehe ndĩra- ndĩra- ndĩreka cerehe ĩĩ ya kĩ ningĩ ma na nĩ ndauga ndĩmwĩte ndekĩte ngĩ na ndiamwĩtire ngĩta wa kamau hau naho ndaiguire ngĩta wa kamau wa kamau mũthũngũ thoma Ah, nyitĩrĩra angeretie ngai wakamũ nĩ ekũina Eh, tiga tu Ah, we thiĩ naku wainaga atĩa nĩ ekũina nä ngamwä ta na nä kä o ndamwä ta Ehe. må kamuona tå gatheka wega Ah, ndũkanati- ndũkanage Wega. kũmwĩta ũcio niĩ ndenda kuona Tũgatheka ũrĩa wega tondå niä Ehe. anjakä te kå njaka Nĩ wendete kũmuona akĩina. Ĩĩ, angenetie mũno na rĩu sherehe nĩ yake nĩ ya nĩ birthday yakwa nĩ mũramenya ndĩ mũirĩtu wĩ Wow. Ih. Birthday. Ĩni. Ngai, niĩ ndinjĩraga gũthiĩ birthday rĩ by the way. Ngai.

no sawa niä bata nä må ndeithie gå banga na må gakorwo kuo Nina tiga gũbanga. Tikagoka. Nina ti ngakå heki. Ĩ ngakå heki. nä må No nĩ gä ngamenya. Kaheo no nginya tũgũre Ndigwa kaheo. nginya tũgũre No kĩheo. nginya tũmenye kĩrĩa tũkũgũra. sawa nä må gebanga niä bata må ke na må ndeithie gå banga Hau no nginya. Na by the way na to tũraria. Niĩ ndirĩ ona kĩeha. yakä

ũka tarĩ ũraiya mbura akĩrĩ na igua koragwo na arũme 1 2 3 1 2 3 wĩ ũraiga ũhoro wa arũme nona iyo ararehete mũthuri wĩna kĩhara kĩa nginya hau mũkũrũ niĩ gũkũ gwakwa ndikũmwenda egũgĩthiĩ mũrango rĩa ndegũcoka kũingĩra ndũtigane nake ona wona agĩũka kũhũra hũ ndirũ kanja no kahinga mũrango niĩ ndikwenda Ũyũ ũrata ũragĩ- nĩ ũthire ũrata nĩ ũthire ũyũ no atũkunyia thuri angĩkorwo ndarenda m- mũcene arauga nĩ haranio na mũcene tharia tũrarĩria indo i- indo citũ ciyĩtwo tũtikarie rĩu kĩrĩeka rĩ ti kwenda atarenda tũtikarie nĩ acinwo mũno nĩ mũici ũyũ ndũtigane nake mũici mũnene ũyũ nginya ngĩgĩikarĩra gĩtĩ hau egũikarĩire ume naho ndũtigane nake he ndakĩmaka reke ngwĩre tũgwĩka wega niĩ na no ngũcurie ngĩ hau na ndacuria ngĩ ngũtũra ndirica-inĩ na nĩ ndigatiga kwanĩka hau

Kaĩ gĩceha kũ? Gĩceha? Gĩceha korwo ima haha ũguo. Oh. Nĩ ũkire gũcera? Ĩĩ nĩ njũkire gũcera. Ka wĩna ka wĩra ũraruta? Gaka nĩ kawĩra rĩrĩ. Eh. Kahete mũtwe mũingĩ. Mhm. Nĩko ndĩrageria kũigana nĩ ithabu rĩ haha. Oh, na rĩu nĩ ũkũrugĩirwo cai kana ngĩkũrugĩre? Ehe, ndĩ sawa. Okay. Ĩĩ ndĩ sawa. kĩrĩa rĩ hena hena kaũndũ itegwĩkĩte eh, gĩcehekwo nĩegũka okay ĩĩ nĩegũka niĩ ndĩ girlfriend yake Eh, Eh, nĩ wega ũguo eh. Mm. wĩna kaũndũ ũngĩenda ngũteithĩrĩrie Ehe, ah, ndĩ- ndĩ sawa ithabu rĩ haha rĩ o ndũĩ nĩ ũroneka nĩ ũkĩgianire mũno ndĩrenda ndĩigananie tondũ rĩrĩ Mm. nayo bengi ũngĩaga kũiganania ithabu rĩrĩ ĩĩ hau naho No akĩremwo nĩ ũndũ ndũgagĩkire naguo kĩnjarĩri tondũ ndĩkĩrĩ o haha. Ndingĩkira no. Eh. Eh, Mteja. Eh. Na ndirĩga gũkua tũmatumbĩ gũkũ. Oh, nĩ ũkuaga i? Eh, ona nĩ rĩmwe, ona ngũkũ rĩ, Mm, ona ngũkũ nguaga mũno. Nĩ wega gũkua ndĩrĩ Mm. ngũkũ. Ĩ ũnjĩrie wĩtagwo? Niĩ njĩtagwo Susan. Ndĩ boyfriend, ah, ndĩ girlfriend ya gĩceha. Susan. Eh, Nĩ wega ũguo. mm. Ĩ,

ũtũtindie bara tũgwetereire tũrorete ya mwĩra rĩu ngwĩrire atĩrĩrĩ ũkiuma no nginya njigananie mathabu maya tondũ nayo bangi haha ĩnjegeretie kũnyengeria maũndũ makĩra ngai mangĩ ona ngari nĩ mekagĩrwo rĩu ah, ma tũtingĩthingĩandĩkaga kĩrĩa-inĩ ngari-inĩ cia mũingĩ we nowe wagirie makani- wagirie kũrĩha makanika athondeke ngari itũ rĩu tũngĩrathiĩ na ngari itũ rĩu rĩ mwena nĩ tũrathiĩ hatirĩ na thĩna ona nĩwe ũnjigĩte rĩu ũngĩnengerete igoti tũngĩrĩkuma Nga ndĩ tayari. Kabisa. Tũrathiĩ ithuothe. Arĩa me kũrĩa rĩ. ĩkĩ mamu wanyu kamuma kũ Babe, oh. Ngai we tamaka ndũrĩ itherũ we. Ngai. Ũkire mana ndũngĩamba kũhũrĩra thimũ. Ndĩragĩkũhũrĩra thimũ ngĩũka mũciĩ na nĩguo. No, na ũkaga mũciĩ ũmũthĩ nĩ gũkũ gwĩkagwo mathabu. Na nũ ũcio uma nyũmba? Ũcio nĩ mũthee wandĩkĩtwo gwĩkaga mathabu gũkũ. Mũrũ- Ũrandĩka na niĩ ndingĩhota gũgwĩkĩra mathabu. Ti niĩ nyandĩkanĩte, twĩna nyũmba nyingĩ mũno mũno mũno mũno mũno mũno. Apartment nginya ngong'u. Na ithabu rĩothe rĩkagĩrwo gũkũ. Nĩkĩo kinya wanjikania kinya nĩ ndĩraturwo nĩ ciande. No, ndinagũikania na ũru. Nĩ kũmaka makire ũgoka na ũgaikara thĩ. Na ndũngĩamba kũni inform

gĩcaya tondũ nĩ mũĩ gũkũ rĩ atwarwo kũrĩa ũtanohĩga mũno Rĩu ona nĩ hĩndĩ nako ndĩrona ta karĩa rĩ ũretiria. goke na gũkũ Nĩ ũretiria. tondũ rĩu t- kũbuta mũndũ ngai nĩ e- wĩna kĩrumi rĩu rĩ na ithuĩ tũ- we nowe ũroka ũkanjĩra ĩhĩ mũndũ ũrĩa no kũiya araiya no kũiya araiya mũcere no nĩ tũthiĩ twathiĩ bengi wega na kũrĩa na tũmenye mathabu ma sako ya nakuu rĩu tũgwĩka atĩrĩrĩ twaima haha rĩ tũrathiĩ tũikare thikũ cigana

Momorara. na gĩceha nĩwe wĩ gũkũ Eh. na reke ngwĩre gĩceha ĩno ngĩti ĩikaraga Ĩhinge. ĩhinge wa kerĩ kũndũ gũkũ ndikanakũre inegene kana hũragĩrwo thimũ nĩ akĩgori haha na gacara atĩ maĩ angagwĩkanire gwĩkanire maĩ rĩciũ no ĩrĩa